Croeso yma i Borthaethwy ar gyfer pennod ola un o sioe Newyddion y Cymro. Da ni di bod yn brysur iawn ers mis Mehefin ac o'r diwadd da ni di croesi'r dŵr yma i Ynys Môn. Wel, helo a chroeso i sioe y Cymro ar ddiwedd y flwyddyn 2024. Hon ydi rhaglen ola yn y gyfres arbennig yma sy di bod yn rhedeg ers mis Mehefin. Ac mae'n bleser gennym ni recordio y sioe yma yn fyw o Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn, lle da ni am holi'r disgyblion am i barn nhw am amrywiaeth o bynciau. Felly, dyma ni'r disgyblion yn fama. Pwy sgynnon ni fan hyn? Mari. Helo, Mari. Yym...
Enlli. Hi, Enlli.
Helo.
Glywys. Helo, Glywys.
Ynyr. Helo, Ynyr. Wel, uh, diolch yn fawr iawn. Tro cyntaf i ni fod yma uh, yn yr ysgol. Tro cyntaf i ni fod yma yn Ynys Môn, i ddweud y gwir. Felly, uh, da ni'n edrych ymlaen yn fawr. Da ni wedi gofyn i chi um, i ddewis rhai prynciau uh, fysa chi'n licio trafod. A mae'r pwnc yma'n cael ei drafod yn y wasg wsos yma. Mae 'na hefyd gyfarfod o'r Eisteddfod wsos yma hefyd. Ac oedd hwn yn un pwnc oedd yn eich poeni chi. Wnawn ni gychwyn efo chdi, Ynyr. Pam oeddech chi eisiau trafod yr Eisteddfod? Yym, wel, fel pobl ifanc, mae'r Steddfod yn rhan mawr iawn o bywyd dydd i dydd i ddydd ni, rhan o bywyd ysgol. Yn bersonol, swn i'n deud Steddfod yr Urdd mwy na Steddfod Genedlaethol 'lly. Ond yym dwi'n me'wl 'sa neis efo yym wel o'dd yn oddan nhw'n sôn bo' nhw isio yym creu rhag bo- brofion ar gyfar corau er mwyn codi safon ond dwi'n me'wl dwi'n teimlo fatha bo' hynna yn fath o beth sy'n ca'l 'i benderfynu tu nôl i wel, dan glo neu allan o ddwylo ni 'lly. Dwi'n meddwl 'sa'n neis tasa ni bobl ifanc hefyd yn cael mwy o mwy o ddewis neu 'swn i'n cael yym adrodd i'n lleisiau neu ein barn ni iddyn nhw yym achos yy dwi'n meddwl fysa'n neis, ma'n neis gweld yr holl gorau 'ma oherwydd maen nhw i gyd o safon, mae gennyn nhw i gyd yr hawl i gystadlu yym a ma' ma'n bechod bod rhei pobl yn methu allan ar yr profiadau yma mewn ffordd, oherwydd bod rhyw un neu ddau neu llond llaw o bobl wedi penderfynu na ddylswn nhw ddim cael. Ie, dydy o, dydy o ddim o hyd am y cystadlu, nadi? Mae, mae, mae'r profiad yn rhan bwysig iawn Yndi. o'r holl beth, yn dydy? Yndi. Uh, Glwys, be, be di dy farn di am hyn ta? Ie, dwi'n hollol gytuno, oherwydd da ni gyd yn reit eisteddfodol, ac i mi yn bersonol, dwi'n mwynhau'r elfen berfformio mwy na'r cystadlu, cael y cyfle i fod ar y llwyfan o flaen cynulleidfa, mae'n rhoi gymaint o wefr i fi, ac mae'n greulon bod chi, bod, ia, fel oedd Ynyr yn deud, criw bach o bobl yn tynnu'r haul yna i ffwrdd o gannoedd o bobl ifanc ac o bob oedran sy'n mwynhau cystadlu ym mewn corau. A chi, bobl ifanc, ydi dyfodol y Steddfod, swn i'n dychmygu, Enlli? Be, be wyt ti'n cytuno fo hyn? Ydych chi gyd ar dan ynglyn â hyn? Um, yndw, wel dwi'n gytun efo'r ddau yn chi, rili. Really. Dwi'n meddwl bod y steddfod, mae'n dod â pawb at ei gilydd o bob wahanol oedrannau, felly. Um, a dwi jyst yn meddwl bod o'n, ia, bod y cora yn enwedig yn elfen mor bwysig o'r cystadlu, achos dyna di'r gystadleuaeth lle mae pawb yn dod at ei gilydd. Da ni i gyd yn rhan o gorau gwahanol, a mae gan bob côr fatha ei agwedd ei hun neu fatha arddull ei hunan, a dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod hynna'n cael ei arddangos mewn cystadlaethau fatha yn Eisteddfod, a ie, mae'n gyfle i bawb. Mae yna lot o drafod wedi bod wsos yma am y fedal ddrama a bob dim wnaeth ddigwydd efo hynny yn ystod yr haf, ac oedd yna ryw fath o, wel, dan ni'n aros tan wsos yma dwi'n meddwl i gael yr ymgynghoriad. Tibod, Ydi'r Eisteddfod angan trafod mwy, bod yn fwy agored a roid llais i bobl fatha chdi Mari? Yym dwi'n meddwl bod cadw petha fatha fel bod pobl ddim yn gwbod be' sy'n mynd ymlaen dwi'n meddwl bo' wnna'n eitha per- peryglus mewn ffordd. Yym y ffaith bod y wasg ddim yn ca'l bod yn rhan o'r trafodaetha, y ffaith bo' ni fel y cyhoedd ddim yn gwbod be' sy'n mynd ymlaen mae o'n Yndi, mae'n ddychrynllyd i feddwl be' sa'n gallu mynd ymlaen a y trafodaethau sy'n cael eu gwneud heb i'r cyhoedd gael gwybod a heb i'r cyhoedd cael deud eu barn. Ia, pam, pam fysa nhw ddim am i'r wasg fod yna neu pam bod pethau'n mynd ymlaen tu ôl i ddrysau caeedig, ti'n meddwl? Wel, 'sa neb yn gwybod, achos 'sa neb yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Fatha, chi'n gwybod, yn y Steddfod ei hun, yym, ryw ddau funud o jyst egluro be' oedd yn digwydd, bod 'na ddim, bod y cystadleuaeth 'di cael ei yy ddim yn cael ei chynnal dim mwy. Ond doedd 'na ddim dim byd wedi cael ei ddeud wedyn ar ôl hynna tan tan rŵan, a mae misoedd wedyn. Mm. Yym.
Ydy hynny'n yeah. amharchus? Ydy mewn ffordd, i'r cystadleuwyr eraill hefyd, y rhai sydd wedi cystadlu a ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen wedyn, a hyd yn oed y pobl sydd efo diddordeb yn y cystadleuaeth. Fatha, mae pobl yn edrych ymlaen i glywed canlyniadau, i glywed barn eraill am y cystadleuaeth a y ffaith bod ni'm yn gwybod dim byd amdani hi. Yym, yndi. Ie.
Be' 'sa chi'n gofyn am felly? Be' be' 'sa chi'n licio yn ddelfrydol allan o'r sefyllfa 'ma? Yym, dwi me'wl rili fel bod yr yym genedlaeth ifanc, gan mai ni ydi dyfodol y Steddfod fel nathoch chi ddeud, yn ca'l rhoi bach mwy o farn ar be' sy'n mynd ymlaen, a jyst bod o'n ca'l 'i egluro yn glir yn union be' sy yn digwydd, fel bo' pawb yn ymwybodol o'r sefyllfa math o beth. Glywys, ti isio ychwanegu rhywbeth at hynny? Yy, ia, so fod o'n llai caeedig 'lly, bo' nhw'n egluro pam ma' nhw'n dod i'r penderfyniad yma, fatha, os 'dyn nhw'n mynd i neud o tu ôl eu cefn nhw, iawn, tu ôl eu cefn nhw, iawn, ond pam, pam bo' nhw'n gneud hyn, a pam bo' nhw 'di dod i'r casgliad yma? Ia, 'dach chi'n amlwg yn teimlo'n eitha pryderus a ella chydig bach yn flin am y peth i ddweud y gwir. Ynddo, Chynwyr? Yndan. Dwi'n meddwl fysa fo mwy teg i ni, a dim jyst ni fel pobl ifanc, i bawb sy'n mynychu'r Steddfod, da ni'n rhoi gymaint i fewn i'r math yma o bethau. Hebddyn ni a heb pobl eraill fysa'n cystadlu, fysa 'na ddim Steddfod. Yym, felly dwi'n meddwl fysa'n neis Tasen ni yn cael dipyn bach mwy, rhoi mwy i fewn, neu'n cael chydig o, yn cael rhoi ein barn, felly. Yym, ie. Mae bron iawn peidio trafod y peth yn codi hyd yn oed mwy o gwestiynau, dydi? Yndi, yn union, dydi.
Rywsut, yn dydi?
Wel, 'na ni. Dan ni 'di, yym, trafod rywfaint ar, ar y pwnc cynta, uh, yr Eisteddfod. Yr ail gwestiwn gyda chi'r disgyblion oedd uh, am y cyfryngau cymdeithasol Uh, ac wrth gwrs, lot o'r drafod am yr Eisteddfod wedi bod yn mynd ymlaen ar y cyfryngau cymdeithasol. A'r cyfryngau cymdeithasol yn bwerus iawn, yn dydy, mae'n gallu uh, dylanwadu lot ar y byd. A da ni wedi gweld hynny rhyw raddau yn yr unol daleithau uh, yn ddiweddar. Um, dach chi'n defnyddio y cyfryngau cymdeithasol i gychwyn a pa, pa gyfryngau cymdeithasol dach chi'n ddefnyddio yn yr? Y, bob math, Snapchat, TikTok, Instagram a da ni'n da ni'n gweld gymaint o jyst uh, cynnwys gwahanol gan gymaint o wahanol bobl. Mae o'n gallu bod yn eitha, wel, mae'n wirion mewn ffordd, jyst bod, ia, mae pobl yn gallu newid ffeithiau a mae pobl yn coelio, dwi fy hun yn coelio pethau sydd ddim yn hollol gwir weithiau, mae jyst yn, mae'n, ia, mae'n wirion sut maen nhw'n defnyddio yr, y cyfryngau mewn ffordd groes i sut ddylsyn nhw fod yn cael eu defnyddio. Ydy o'n gyfrwng peryg o gwbl, Glwys, wyt ti'n meddwl? Yym, yndi, achos fysa rhai pobl fysa ddim yn deud dim, ddim yn cyfrannu o gwbl i'r topic yn gallu jyst cuddio tu ôl i'r sgrin a jyst deud be fynnon nhw cos dyn nhw'm yn gorod datgelu pwy pwy ydyn nhw go iawn a ma' nhw'n ia. Keyboard warriors ia? Ia. Ia a a'r ffaith bo' bobl yn gallu yy cuddio i ryw radda tu ôl i'r yym allwedd ella 'ma. O's 'a ofyn i ella Meta ag X a a'i tebyg i neud mwy yn lle be' ti feddwl? Yym, wel dwi'n meddwl o ran y cym- y cyfryngau cymdeithasol, mae 'na gymaint o bethau sy'n cael eu troi i fod yn ffeithiau sydd ddim yn wir, a pobl sydd ddim hyd yn oed yn wybodus ar y pwnc ydy'r pobl sydd yn rhannu'r gwybodaeth allan. Fatha dwi'n gweld gymaint o bethau ar yr TikTok neu math o bethau 'da ni mlaen, a pethau reit ffeithiau sydd 'di cael eu cyhoeddi, dwi'n meddwl, oh my gosh, mae hwnna ga- guaranteed mae hwnna wir, ond dydy o ddim, mae rhywun arall jyst 'di creu fo fyny yn hollol groes i be- i'r gwir 'lly.

Yym.
Be da, be da chi'n meddwl o'r ffaith bod... Yn ysgol ni, nes i glywed ffaith, wel gan un o athrawon, bod na ddisgyblion yn blwyddyn saith yn meddwl mai Donald Trump odd arwr y byd. A dim mond un unig- unigolyn, bo na lot o nhw'n meddwl hynna. A dwi'n gweld o'n ryfedd iawn bod un platfform ar y cyfrynga'n gallu newid barn cenhedlaeth gyfan 'lly. A o'n i'n mynd drw Tiktok yn y cyfnod yna ac yn gweld gymaint o fideos gwahanol gan yr yym y candidates gwahanol yn trio 'lly. A ia, dwi me'wl bod y dylanwad ma' nhw'n gallu ga'l trw y cyfrynga'n rili, rili mawr. Mae o'n beryg bron iawn. Mae o. Mari, be' be' 'di dy farn di am hyn i gyd? Yym, dwi me'wl wrth fynd yn ôl at y pwynt o X a siarad am Elon Musk, y ffaith bod o yn agorad yn cefnogi Donald Trump a ma' fo sy bia platfform mor fawr a hynna lle ma' miliyna bobol arno fo. Hmm. Ma'n beryg achos 'dach chi 'im yn gwbod Dwi'n dwi'n siŵr bod o yn ffiltro allan lot o safbwyntiau eraill, sydd wedyn yn cael ni fel cyhoedd yn gweld jyst y safbwynt yna. Ia, ia. A ma' hwnna'n gallu dylanwadu ar elecsiwn mor fawr â America, un o'r gwledydd fwya pwerus yn y byd. Un o'r petha efo newyddiaduraeth a rhannu straeon ac ati ydi bod y cyfryngau i ryw raddau yn fod yn ddi-duedd ynde? Bo' bo' ganddyn nhw ddim ochr. Yym felly mae clywed am Elon Musk a a'r ffaith bod o 'di bod yn reit agored am ei gefnogaeth i i Donald Trump, mae hynna'n poeni chdi? 'Di o'n 'di o'n neud i chdi ama' os ydi tibod, be, be sy'n wir a be sy'n ddim. Be, be da chi'n neud o ran ffact checio pethau? Fydda chi'n neud hynny? Gawn ni fynd yn ôl at Ynyr. Wyt, fyddi di'n ffact checio Ynyr? Sut wyt ti'n gwybod bod be wyt ti'n ddarllen yn wir well, neu beidio? Wel, mae ma gynnau gwylydd i ddeud, dydw i ddim i fod yn onest efo chi. Um, Dwi, dwi Yn, jyst... na fo, ynyr di'r drwg! Wel, dwi, dwi jyst yn, dim yn derbyn bob dim ydw i'n weld, dwi, fydda i'n derbyn y pethau dwi'n meddwl sy'n wir, ond fel oeddech chi'n deud, maen nhw'n rhoi gymaint o bethau, sgynna i ddim ffordd concrit o wybod o be dw i'n weld, ydy o'n wir, ydy o'n anghywir, yn enwedig efo'r platfform fatha X, efo Elon Musk, mae o'n agored yn cefnogi Donald Trump. Ella bod chdi'n rhannu celwyddau, ynyr? Na, dwi'm yn meddwl. Na? Na. Na, ond ia, mae o'n ma ofnus mewn ffordd sut mae'n gallu dyflano, dylanwadu unrhyw un. Yndi. Sut fysa chi'n mynd ati i reoleiddio yr holl beth yn well, Glwys? Um, Wel, fel oeddech chi'n dweud, mae y cyfryngau cymdeithasol yn cael gymaint o ddylanwad achos mae'n tyfu'n beth mwy a mwy bob dydd ac Yym ma pobl sy 'fo fatha lot o ddilynwyr ma nhw'n ma lot yn coelio nhw fatha pobl enwog fatha celebrities felly dwi'n meddwl bod Wira yn fatha pobl fel nhw pobl sy'n cael y dylanwad mwya ar pobl oed ni efengach yym i rili meddwl cyn postio stwff achos ma nhw'n gallu fatha newid meddwl pobl gymaint fatha 'sa nhw'n 'sa un person yn gallu fatha meddwl un peth bu- achos fo' nhw 'di deud rhywbeth ma' nhw'n hollol newid a ma' hynna'n beryg dwi me'wl. Yndi a dy- dylanwyr fatha Andrew Tate yn ca'l lot o sylw. Donald Trump hefyd yym yr arlywydd cynta i fod wedi torri 'di ga'l 'i ffeindio yn euog o dorri'r gyfraith ynde ag eto Mae o wedi ennill ei set, a a bobl ella fatha Elon Musk wedi helpu neud hynny. Ie. Sgennoch chdi wbath i ychwanegu Enlli? Yym, dwi me'wl jyst bod o'n ddyletswydd ar pobl sy efo'r platfforms mwya', i sicrhau bod y gwybodaeth ma' nw yn 'i roid allan yn, wel, a yn gywir, ond hefyd, ar yr un un pryd, ma'r gwybodaeth sy'n ca'l ei roid allan yn mater o farn hefyd. So, dwi'm yn gwbo sud yn union 'sa chi'n mynd ati i rheoli pa wybodaeth sy'n cael ei gyhoeddi oherwydd bod o mor anodd ffiltro fo lawr i beth sy'n fater o farn a pa ffeithiau sydd jyst ddim yn wir 'lly. A ma' pres yn dod i mewn iddi hefyd... Yndi. ...yndydi efo efo TikTok yndydi? Ydyn nhw'n poeni os ydi o'n ffeithiol gywir neu... M- ma' nhw'n deud bod newyddion drwg yn fwy poblogaidd na newyddion da ar y platfformau yma, yn dydi? Ydi ots gennyn nhw bod, bod y pethau'n ffeithiol gywir? Maen nhw'n fwy, mae gennyn nhw fwy o ddiddordeb ella jyst yn yr, yn y clics a'r, a'r likes, Mari? Oes, dwi'n meddwl, um, a hefyd, i ychwanegu at y pwynt yna, dwi'n meddwl bod hefyd, mae yna gyfrifoldeb arno ni hefyd, dim just y pobl sy'n postio, ond hefyd arno ni wrth feddwl Ydy hwn yn wir? A dwi'n meddwl bod addysg yn rhan fawr o hynna. Chi'n gweld yr yr ystadegau o ran y pobl sydd wedi cael eu haddysgu fwya yn pleidleisio dros y Democrats a'r ll- a'r llall at y Republicans. Yym dwi'n meddwl hefyd fatha yn fi bersonol dwi ddim yn coelio bob dim dwi'n gweld. Dwi'n sbio lot ar y bbc a'r S4C a be' ma' nhw'n deud. Ond wedyn fatha enghreifftiau pobl eraill, fatha'n ffrind i, nath hi weld ar TikTok rwbeth diwrnod o flaen, O, ma' Greg sy'n cau. A dyma hi'n mynd, O ma' foch, ma', ma' Greg sy'n cau. A dyma pawb yn mynd, Be? Fel 'na, a pawb yn coelio hi'n eiliad fel 'na. Ond y- ydan ni'n gallu dibynnu ar y BBC dyddia' 'ma? Ma' 'na lot o bobl yn... Oes, fel 'dan ni'n gweld hynna.
T'mo' pwy, pwy ydan ni'n gallu dibynnu arno fo dyddia' 'ma? Ar Instagram, 'dych chi'n gweld ar y comments bob tro, BBC yn deud celwydd eto a ti'm yn gwbod. Ma', ma' 'di jyst mynd, ma' 'di newid mor gyflym hefyd. Ma' cyfrwng cymdeithasol yn newid mor gyflym, mae'n anodd dal fyny efo fo.
Wel, mae yna rhyw... Dam, dam wedi gnoi cil drosto fo fanna, does? Lot o bynciau uh, wedi codi. Uh, y cwestiwn nesaf oedda ni eisiau gofyn i chi ydy, pa fath o bethau eraill sy'n eich poeni chi fel bobl ifanc dyddiau yma? Ti eisiau mynd amdani, Mary? Um, dwi'n meddwl bod just straen cymdeithas yn poeni fi o ran Mae'r byd yn mynd mor gyflym. Does 'na ddim amser i dawelu lawr. Yym, hyd yn oed jyst gwyliau'r haf, ma' gennych chi bethau i chi, gwaith, jyst cymdeithas yn gyffredinol. Dan ni byth yn stopio, a dwi'n meddwl bod pawb yr un peth. Yym, o'n i'n siarad gyda rywun diwrnod o blaen ac oedden nhw'n deud, 'Ma'r ffordd o fyw jyst 'di newid. Yym.
Be ti'n meddwl sy'n gyfrifol am hynny ta? Pam ti'n meddwl bod pethau 'di newid gymaint? Yym, dwi'n meddwl bod 'na gymaint... A ma' fe'n beth da, ond ma' 'na gymaint fwy o gyfleoedd. Dwi'n meddwl bod pobl yn cael mwy o gyfleoedd ond wedyn falle gormod. Yym, a mae o'n mae o'n ffin anodd i i ddeud ond ma'r prysurdeb yn boenus i lot a unwaith ti'n dechrau ti'm yn gallu mynd yn ôl achos ti'n meddwl 'o Dyma sut o'n i'n gallu delio efo fo cynt, a 'wan, wrth fynd yn ôl, dwi'm yn gallu neud dim mwy.
A mewn ffordd, fysa rei pobl yn deud bod o'n gysylltiedig i ryw radda' yn dal efo'r cyfryngau cymdeithasol hefyd, yn dydi? Yndi, ma' hwnna'n ffitio fewn yr un peth. 'C'os ma' 'na bwysa' arna ni i edrych yn dda, 'dan ni yn gyson mewn cystadleuaeth, yn dydan? Os 'dan ni'n roi post i fyny heddiw, 'dan ni'n cael ugian o like arno fo heddiw, 'dan ni isio 30 o likes ar y nesa', neu os 'dan ni'n cael llai na ugian, 'dan ni'n teimlo bo' ni'm digon da ne' be' bynnag ella? Ia. Dwi'n teimlo fatha bo' ni gyd 'r un peth er bo' ni'n trio peidio. Yym 'dan ni wastad yn mynd i gymharu ni'n gilydd gydag eraill er gymaint 'dan ni ddim yn licio'r peth ma' o'n mae o naturiol. Yndi. Yym ond ia dwi'n gweld bod o'n gwaethygu hefyd. Enlli.
Yym dwi me'wl un mater sy'n 'y mhoeni i lot ydi costa yym byw sy'n cynyddu. Yym Wel, dim jyst i fi. Mae o'n, mae o'n berthyna-, mae'n berthnasol i bawb. Mae pawb ar hyd y wlad i gyd yn cael ei effeithio ganddo fo, a dwi'n meddwl bod hynna'n, ie, rhywbeth... Yndi, dan ni 'di gweld cynnydd mawr mewn pethau fatha banciau bwyd... Do, do. ...a pethau dros y blynyddoedd dwytha, doedd? Ti'n teimlo ella wrth i'r Nadolig agosáu bod 'na fwy o bwyso? O, yn bendant.
Mae 'na ddisgwyliad rili dyddiau yma bod plant yn haeddu, wel, jyst o fater o raid yn cael yym llwyth o anrhegion a ballu a bod y 'Dolig yn rhywbeth mawreddog lle mae pres gyd yn cael ei wario a ballu. Ond ia dwi'n meddwl bod costau byw yn cael effaith mawr ar hynna ond hefyd bod o'n dod â ni nôl lawr i sylweddoli bod bod ddim angen y gwariant mawr 'lly ar gyfnodau fel hyn yn bywyd a... Oes 'na bwysau yn yr ysgol? Dwi'n cofio pan o'n i yn yr ysgol blynyddoedd maith yn ôl, tibod, trainers Nike... Dwi'n licio Nike wan. Ond uh, tra trainers Nike, de, ac, ac yeah. mam a dad, ddim bob tro bres i brynu trainers Nike i fi, no. to. Ac o'na bwysau wedyn, to, os o genna chdi ddim y trainers penodol yna, oedd o'ch chdi'n cael dipyn o stick am y peth, to. Yeah. Os o bwysau, ar yr iard fel petai, neu ti allan i, i waliau'r dosbarth? Oes digon posib.
Dwi'n bersonol ddim di teimlo fel gan bod ni yn ysgol ni'n gwisgo Felly dysgol 'lly. Mae gennym ni'r iwnifform sy'n set, ond yn amlwg mae bagiau, cotiau a ballu fela i gyd yn dod fewn iddo fo. Yym, so, oes, mae'n siŵr bod 'na 'lly. Yn ysgol oedd hollol annheg fod plant cael eu trin fela. Glywais, be sy'n dy boeni di? Yym, debyg i beth Mari'n ddeud, ond fatha bod prysurdeb bywyd, mae 'na jyst lot mwy o gyfleoedd, ond yym balansio hwnna efo llwyth gwaith ysgol, mae 'na lwythi a mae yna gymaint o bwysau gan y Llywodraeth i ddisgyblion lwyddo mewn arholiadau ac ond hefyd llwyddo mewn agweddau ar- eraill o bywydau nhw, fatha cael y balans. Mae... Oes ormod o bwysau'n cael ei roed arnoch chi, ti'n meddwl, yn yn eitha' cynnar yn eich bywyd chi? Dwi'n meddwl.
Y- ydy pobl yn mynd i boeni mewn

a mae'n mae'n anodd cadw fyny efo neud yn dda yn ysgol ond hefyd chillo amser efo ffrindia, gwaith, clybiau ar ôl ysgol, cael profiadau arall i roid ar CV chi. Efo y covid ti'n gwybod oedd hwnnw'n newid byd i ni gyd yn doedd? Wyt ti'n teimlo ella bod hwnnw 'di chwarae rhan mewn pethau a bod ni dal yn trio dal i fyny, 'dan ni 'dan ni mewn ras yn gyson yn trio dal i fyny efo bob dim, ti'n meddwl bod hwnnw 'di neud gwahaniaeth i sut ti... Ie dwi'n meddwl achos wnaeth o stopio Nath bob dim stopio tŷ mis Mawrth sy'n adag prysur i ni achos ma dda adag steddle tir a stwff so odda ni di fod o fynd i ymarferion fwy na unwaith yr wsos i jyst stop bob dim so dwi me'l pam nath y bob ddim ddechra llacio ag ca'l mynd yn nôl i côr, band, be bynnag odda ni'n neud odda ni'n cymryd bob cyfla a fel odd Mari'n deud ella bo ni di cymryd gormod a ŵan a 'dan ni'n styc yn troi yn yr un lle rŵan achos 'dan ni'm isio stopio neu un peth achos 'dan ni'n meddwl bod o'n mynd i chwalu ond ella na hynna be' fysa'r lleill Ti'm yn gorau? meddwl ella bod hyn yn rwbath sy' 'di bodoli erioed 'lly? Fatha pan o'n i'n 'r ysgol ella o'dd o'dd ni'n teimlo'r un peth ne' ti'n me'wl bod o'n waeth rŵan? Ne' bo' ni'n fwy ymwybodol onno fo bo' ni'n siarad am betha fel iechyd meddwl a s- straen a petha? Dwi me'wl bod covid wedi helpu efo yym siar- fatha gwneud bobl fwy agored i siarad am iechyd y meddwl neu straen neu gorbryder achos oedd lot yn teim- oedd pawb yn gwybod oedd lot yn teimlo'r un peth yr adeg yna so oedd pawb yn mynd trwy rywbeth tebyg cyn covid oedd chi ddim rili'n gwybod be oedd pobl yn mynd trwy ond oedd hwnna'n rhywbeth nath allu cysylltu pawb efo'i gilydd so nathon nhw wneud nhw'n fwy agored i siarad am problemau nhw neu sut oedden nhw'n teimlo. Ond ia. Maen nhw'n deud dydy bod siarad yn agored yn helpu a bod o'n bwysig. Ynyr, gawn ni drafod a siarad yn agored beth sy'n dy boeni di? Yym, dwi'n meddwl, y disgwyliad sy ar ni fatha pobl ifanc, mae'n gallu bod yn eitha difrifol mewn ffordd weithiau. Fatha oedd Glwys yn deud efo pwysau a rholiadau, mae 'na gymaint o ddisgwyl aru ni fel pobl ifanc i lwyddo Dim ots be di sefyllfa ni, a gymaint o bwyslais ar mynd i'r ysgol, gwneud yn dda mewn profion, mewn arholiada, a dwi'n meddwl, dwi'n teimlo'n aml fatha bod ni'n methu allan ac yn anwybyddu y pethau sy'n hyd yn oed mwy pwysig fel elfennau cymdeithasol o bywyd ni, mynd i weld ffrindiau, mynd i wneud pethau gwahanol, yym, ac ella jyst cymryd pum munud i chi'ch hun mewn ffordd. Yym, a dwi'n meddwl hefyd, 'sa chi'n gallu deud bod ella ffocws ni yn y lle rong yn hytrach na dim ond ar yr ysgol a pwysa fel na, ma na bwysa arna ni hefyd i wella'r byd pen da ni'n hun efo os da chi'n meddwl am newid hinsawdd wel yn bersonol dwi'n teimlo'n amal dos am lot yn cael ei neud ar y funud i trio wella'r sefyllfa lle dwi'n meddwl, dwi'n meddwl 'sa'n well i ni fel cymdeithas tasa ni gyd yn gweithio efo'n gilydd i wi- tasa ni'n neu' rw- neu' gweithgaredda' yn yr ysgol, rhywbeth i wneud yr ysgol mwy gwyrdd, yym yym... Dy- dydi problemau hinsawdd ddim yn bodoli yn ôl yy Donald Trump, nadi? Wel na, yn union, ia. A 'dach chi'n meddwl, 'di petha' fel 'na ddim yn helpu efo'r Ym cyfryngau cymdeithasol mae pobl yn tueddu i anwybyddu ac i esgeuluso nhw dwi'n meddwl. Yym dwi'n meddwl sa'n bwysig cael pwyslais i fyw bywydau mwy gwyrdd. Yym dach chi'n gwybod, yym cerdded i'r ysgol yn lle gyrru, cael rhywun i roi lifft i chi 'lly. Neu yym pan dach chi adra, mynd am dro yn lle Yym, mae 'na ddisgwyliad bod lot o bobl yn ista lawr ac yn chwarae gemau nhw, wneud gwaith cartra, a dwi'n meddwl 'sa'n brafiach tasa ni efo fwy o bwyslais sut i fyw fyw bywyd yn fwy cynaliadwy mewn ffordd.
Oeddach chi'n sôn yn fan'na bod bywyd yn brysur. Yym. symud â ni yn, yn, yn dda at y cwestiwn nesaf, mi sgwennodd Awel Hughes o Ysgol Glan Clwyd erthygl yn y Cymro wsos dwytha yn mynegi barn bod gormod o bwyslais mewn ysgolion mewn angon, a, a, annog plant i fynd i brifysgol ar ôl gadael ysgol a bod 'na ddim balans o ran rhoi ystyriaeth lawn i'r holl opsiynau eraill, pethau mwy ymarferol, pethau mwy galwedigaethol lle mae, yy, lle 'da ni'n dysgu sgiliau ymarferol ar y job fel petai dechrau busnes newydd. Yym, be, be di'ch barn chi o ran hynny? Yym, ac yn symud ymlaen wedyn i, i, i ffeindio gwaith 'lly, dych ch'mod, dych chi'n, dych chi'n, dych chi'n mynd i'r brifysgol yn yr... Yy, yn bersonol, dwi'm yn hoff iawn o'r syniad i fynd i brifysgol, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl mae'n bechod bod ysgolion yn rhoi gymaint o bwyslais a mai dyna 'di'r unig llwybr mewn ffordd i pobl fel ni. Yym, dwi'n nabod lot o bobl sy mewn dyled mawr jyst yy oherwydd bod nhw 'di mynd i yym i'r brifysgol a dych chi'n mynd yna am tair, pedwar, pedair mlynedd a dych chi'n dod allan, os gynnych chi ddim dim swydd na'm byd fel 'na, a dwi'n nabod lot sy'n mynd i swydd sy'n holl- sy'n hollol groes i be maen nhw 'di astudio oherwydd does 'na ddim ffor iddyn nhw gael i mewn, mae lot o cwmnïau isio y profiad. Felly rywun fatha fi, dwi'n meddwl 'sa apprentisiaeth lot mwy addas mewn ffordd, dach chi'n mynd yn syth i fewn i'r byd gwaith, ond hefyd dach chi'n dysgu fel dach chi'n mynd ymlaen, a dach chi hefyd yn cael eich talu, felly dach chi'm yn mynd i ddyled, a dwi'n bersonol yn meddwl bod o'n sefyllfa lot haws a gwell i fod yn. Ie, yn aml iawn mae cyflogwyr, ar ôl i rywun adael y brifysgol, mae'r cyflogwyr yn deud beth bynnag, be di'r profiad sgen ti ac wrth reswm does gen rywun ddim o hyd y profiad am bod nhw wedi bod yn astudio yn fwy academaidd yn y yn y coleg felly mae'n mae'n job ffeindio balans yn dydi? Yndi yndi yym ia dwi'n meddwl sa'n neis hefyd tasa ysgolion ella yn helpu ni fel disgyblion i fynd i edrych am fwy o gyfleoedd mwy unigryw tasen nhw'n rhannu mwy o gyfleoedd yn hytrach na jyst yr un llwybr o mynd i'r brifysgol efo ni oherwydd ma' 'na gymaint o gyfleoedd gwahanol fel oedd pawb yn deud gynna' allan yn fan'na a dwi'n meddwl 'dan ni'n cael ein dallu mewn ffor' oherwydd bod 'na bwyslais gymaint ar bywyd prifysgol i ni. Glywais.
Ie, fel oedd Ynyr yn deud, dwi'n meddwl mae angen cael gwared â'r stigma o bentrisiaeth, achos mae 'na gymaint fatha o o unigolion gwahanol yn mynd i'r ysgol, a dwi'n meddwl ym mlwyddyn saith dylsen nhw gael y dewis os 'dyn nhw eisiau dilyn neu fatha dewis gwahanol a dim jyst pyncia academaidd 'lly, achos 'di pawb ddim yn gangsters algebra, ma' rei yn fwy creadigol, neu dim jyst creadigol fatha 'sa rei isio dilyn gyrfa mewn mecanic neu torri gwallt neu rwbath, ond 'di'r
O' 'na o' 'na ryw fath o snoby- o's 'na odd 'na ry- rywfaint o snobyddiaeth o gwmpas y peth ti'n meddwl? Fatha oedd pobl yn sbio di lawr chydig bach achos o' chdi'n mynd i dorri gwallt yn lle mynd i'r co- yym yn lle mynd i brifysgol ne' wbath? Mm o' 'na 'chos nathon ni neud dewisiada ni'n blwyddyn naw i ar gyfer TGAU ond cyn hynna o' 'na ddim byd fatha deud os oddech chi isio mynd i neud hair and beauty o' 'na'm byd cyn hynna so oedd yn, oedd chi'n camu fewn i'r deep end basically achos o'n, os oeddech chi'n dewis Gwyneth Driphlyg o'ch chi wedi bod yn eu gwyddoniaeth ers blwyddyn saith, wel cyn hynna ond ers blwyddyn saith so oeddech chi'n gwybod be chi'n mynd i yn eu cerdd neu drama ond oedd chi wedi bod yn y pynciau yna cynt ond os oeddech chi'n eisiau fatha gyrfa mewn her yn beauty wel oeddech chi'm yn, o'ch chi'm wedi cael blas ar be oeddech chi eisiau cynt. so fyddwch chi'n ddall basically. Nw'n ni symud at Enlli. Ynyr, um, diolch yn fawr i chdi am ymuno fo ni. Dwi'n meddwl bod uh, Ynyr yn, yn, yn gadael ni rwan, uh, felly diolch yn fawr i chdi am gyfrannu uh, Ynyr. Um, Ie, yeah, felly, diolch i chdi. Na fo. diolch o galon ni uh, Ynyr. Enlli, um, tywed, os o ormod o bwysloes, Yym, ar, ar rywun i fynd i'r brifysgol? Fyddi di'n mynd i'r brifysgol? Yym, yn bersonol, dwi'n meddwl mai prifysgol ydy'r llwybr iddo fi. Dwi'n licio'r, fatha, set gwaith, 'lly. Yym, ond dwi'n meddwl bod yr opsiwn o gael mynd i wneud prentisiaeth mor anhygoel, achos dach chi'n cael y cyfle i gael y profiad, dach chi'n ennill pres wrth wneud be dach chi'n licio wneud, 'lly. A mae'n setio chi fyny ar gyfer y gyrfa dach chi yn benodol eisiau wneud, a dwi'n meddwl bod yna gymaint mwy o gyfleoedd rwan ar gyfer gwneud prentisiaeth. Dyn ni, um, dyn ni mewn um, cynhadledd chydig yn ôl, Seren, ac oedden nhw'n sôn bod yna gymaint o wahanol lwybrau gwahanol fydych chi gymer gymeryd i gyrraedd y targed, a dwi'n meddwl oherwydd wrth ddewis cwrs yn y brifysgol hefyd, Oni bai bod chi'n gwybod yn benodol mai dyna be da chi isio wneud, mae reit gyfyngedig, ond efo dewis phrentisiaeth, mae gennych chi gymaint o wahanol lwybrau fysa chi'n gallu cymryd oddiwrth hynna 'lly, a dwi'n meddwl bod hynna'n rywbeth mor bwysig, mor werthfawr. Mae o lawr i'r unigolyn ella, yn dydi? Yndi, yndi, yndi, yn hollol.
Be amdanach chdi, Mari?
Ie, dwi meddwl... Wyt ti'n mynd i'r brifysgol? Yndw, dwi fansi mynd i'r brifysgol. Yym, dwi'n meddwl bod o hollol i fyny efo'r person, yym, achos ar ddiwedd y dydd mae pawb yn wahanol, yym, I fi, dwi eisiau cario mlaen efo astudio fatha ieithoedd modern, wel dyna be dwi eisiau ar y funud, yym a dwi'n meddwl ma'r brifysgol 'di'r ffordd o gario mlaen neud hynna. A wedyn ma' hynna'n agor drysa wedyn i fynd fewn i lot o betha gwahanol fatha 'sa newyddiaduraeth yn ffitio fewn efo hynna 'sa 'sa lot o betha. Yym ond ie fel oddach chi'n deud 'di hynna ddim i bawb a 'di pawb ddim isio neud hynna. Ond wedyn, da ni mond yn clywed yn yn y chweched am fynd i brifysgol. Dwi dwi'm wedi clywed dim byd am prentisiaeth na'm byd. Hmm. Felly, ie. Newyddiaduraeth di-duedd, ie? Ie.
Yym, a a sôn, t'mod, s- symud ymlaen felly at y cwestiwn ola, rhyddid barn. Dan, os 'na ddigon o ryddid i ni fynegi yn barn dyddiau yma. Mae, mae, mae, da ni, mewn ffordd, da ni'n mynd rownd mewn cylch yn ôl at y, y cyfryngau cymdeithasol i ryw raddau, yn dydan, so, lle mae unrhyw un yn cael mynegi yeah. i farn. Be, be, be di dy farn di am ryddid barn? Gei di roed o. Ie, yeah. wel, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n cael rhyddid i ddeud yn barn, achos da ni wedi gweld yn gorffennol, um, er enghraifft mewn gwledydd sydd Dych chi ddim yn cael neud hynna, wedyn dan ni'n gweld pa mor beryglus ydy o. Ond wedyn, mae yna berygl bod pawb yn cael deud eu barn, barn sydd hefyd yn gallu bod yn beryglus i bobl eraill, er enghraifft Andrew Tate fel Ie, yn hollol, do. Yym, dan ni'n gweld bod hynna'n achosi mwy o berygl nag ydy o o dda. Yym, a wedyn, mae'n anodd, mae'n anodd deud, achos mae yna pros a cons i bob dim. Yn lle deud ei farn, mae Donald Trump, ynde? Ie.
Dwi'm yn siŵr, dwi'n meddwl bod barn yn rhywbeth rili pwerus, gan bod o'n yn amlwg yn galluogi iddyn ni ddeud yn union sut 'dyn ni'n teimlo, ond ar yr un pryd, mae'n rhywbeth... mae'n rhywbeth, ie, rili peryglus yn y ffordd bod 'na unrhyw un yn gallu deud, deud i deud 'lly. A fel oedd Mari'n deud, mewn gwledydd lle barn criw penodol o bobl sy'n bwysig a bod barn yr cyhoedd yn y wlad i gyd ddim yn cael ei ystyried. Da ni'n gweld wedyn y sgil-effeithiau o hynna ar y bobl sy'n byw yn y wlad. Felly, ie, mae o'n, ie, rhywbeth rili peryglus, swn i'n deud. Yn enwedig hefyd efo'r canlyniad cymdeithasol, bod pawb ar hwnna hefyd yn cael deud yn union be maen nhw'n ei feddwl a bod y gwybodaeth ffug yn cael ei bwydo wedyn i wahanol bobl. Ie. Barn yn beth pwysig. Mm. Ond yy yndi. Mae'n anodd yndydi? Yndi hynod yndi. 'Dan ni 'dan ni'n lwcus bo' ganddon ni ryddid... Yndan. ...barn i ryw i ryw radd a fel yn yy yn Ne Korea er enghraifft t'od mae'n... Ie. ...a a chditha'n astudio Almaeneg a ballu t'od 'dan ni'n... Ie. ...gwbod o hanas yym bod 'i'n bwysig i ga'l rhyddid barn. Yndi. Yym ma'r ma'r byd yn le yym drwg pan pan dydan ni ddim hefo rhyddid barn yndydi? Yndi. Glywis. Sgenna chdi wbath i ychwanegu? Dwi'n cytuno efo Enlli a Mari, dwi'n me'wl bod 'na dda a drwg i'r barn oherwydd yn amlwg ma' gan bawb yr hawl i fynegi eu barn ond ma' rei pobol efo platfform lle ma' barn nhw'n cael ei atseinio'n uwch ag yn fwy na pobol eraill felly dim o reidrwydd bod barn nhw'n fwy cywir na pobol eraill ond achos bod nhw'n fwy poblogaidd neu fwy adnabyddus, mae mwy o bobl yn newid eu barn nhw i gytuno efo nhw achos maen nhw'n meddwl na dyna beth sy'n gywir, a wedyn dim barn nhw ydy o, barn y person enwog ydy o. Ond, tibod, awn ni nôl at Andrew Tate, tibod, poblogaidd iawn, dylanwadu Lot o ddynion ifanc, dach chi, dach chi'n gweld hynna yy ymysg cyfoedion yn yr ysgol 'lly? Dach chi, dach chi'n, oes 'na bobl yn yn yr ysgol yma yn cytuno efo Andrew Tate? So, math yna o beth? Dwi'n meddwl bod 'na lot yn fengach yn yr ysgol yn. Dwi'm yn gweld llawer yn y chweched dosbarth, ond dwi yn gweld plant yn y corridors yn Ia, ymddwyn yn debyg i sut mae o'n ymddwyn, a 'di o ddim yn beth neis i weld, achos ma' jyst fatha, mwy na thebyg dim dyna sut ma' nhw 'di cael eu magu, ond ma' jyst downloadio'r cyfryngau cymdeithasol a wedyn dilyn nhw 'di cael effaith enfawr, achos ma' sut, ma' sut 'dach chi'n cael eich, wel ddim magu, ond sut 'dach chi'n cael eich trin yn yr oed ysgol uwchradd yn gallu lliwio y math o berson ydach chi a ma'n ia rili peryg meddwl fod un person pwysig iddyn nhw ar y cyfrynga yn gallu lliwio dyfodol y math o gymeriad ydi'r person yna.
Lot i i feddwl am yn fanno felly, 'da ni 'di trafod nifer o o bynciau. A dyna ni, yy, 'di dod at diwedd, yy, y gyfres yma, a diwedd y rhaglen heddiw 'ma hefyd. Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion Ysgol David Hughes am gymryd rhan, yy, yn y sioe 'ma, hefyd i Nicola Hughes o'r ysgol, yym, am alluogi i'r drafodaeth ddiddorol yma gymryd lle. Mae 'di bod yn bleser bod yma heddiw, a mae hefyd 'di bod yn bleser trafod nifer o bynciau, yym, dros Gymru ben Balladr yn ystod y gyfres yma efo'r Cymro, y sioe newyddion. Felly, diolch i chi am wylio a tan y tro nesa, a diolch i Glwys, Enlli, Mari, ag Ynyr. Tan y tro nesa, hwyl a fflag.